saa sika yi ɛneɛ papa na dɛn na ɔmfa mmie company na neɛ eh, nsɔlema no a ɔde saa sika no ama ɔmo no ɔmfa mmie company na nka eh, nsɔlema no ɛnyɛ adwuma wɔ mu because obi wɔ hɔ a 2000 ɔde ma no a ɛdee na ɔde fa akyerɛ wɔ ayɛ expenses asa sɔfo bi a ɔbɛka sɛ biasɛ mempɛ deɛ n'adwene wɔ fam o saa me na meka mekyerɛ wo n'adwene wɔ fam yɛ company bɛɛ na ɛkyɛn deɛ papa no yɛ no gye wama obi 25 million wɔn obi twenty million sɛ ɔnfa nkɔ yɛ adwuma papa di kan kyɛ two hundred million tutu two hundred billion. ɛnu nkɔfɔ kɔnsɛn na ɔmu raising sɛ yɛn fa ne sɛ individually wɔn ma no okay uh, individually wɔn sɛ wɔn ma mi two thousand sɛ mi gyina hɔ sisi awo mi two thousand mi ma expenses deɛ ɛnsomi nokura deɛ ɛbaako pɛ but obi wɔ hɔ a ɛbɛ so no but ɛkɔyɛ sɛ ne fɔm sɛ ma bie company. eh, workers no de bia woba bia 200 Ghana cities and asa bosom ne so a yɛ ma 1000 Ghana anti bia wani da so sɛ oh ɛso a wo kɔ akɔgye pay but 2000 obi kura betimi obi so de ka bi a ɔde ka kura ofie wa free mu bɛɛ sɛ bɛbi ama me gaza mi kyerɛ eti bɔfɔ da bia no midi wa chi kɔpo na yɛakɔyi nam ne yɛakɔ adɛn na wonkyerɛ me sɛdeɛ yɛsi fa akɔ ɛpo no bloggers a so far wɔn ka asɛm fa papa adum kyɛ bi a wɔn asɛ wɔyɛ biribi a wɔn bɛka nyinaa people are tagging you people sɛ asɛ biribi a munya firi papa no hɔ nti na asɛ mukum ho yi ɛkasa ma no kasa no. mesi mi mi som kristo ana papa adum kyɛ bi a dɔsɔ si n'ase ana. dabi ɔno nso yɛ kristo. ah ɔyɛ kristo dɔsɔ si n'ase dabi. ogu sire wokɔ na sɔndɛ mu akɔfo twene na ɔbɔ ɛnyɛ nyamenyom yɛ na ɔto no ah na ade a papa yi yie na hwɛ members a wɔde wɔn agu baas mu ɛbɛtɛ akɔdwo nkansa lewi akyi wɔsi ma mi nka. o oh, sɛ no deɛ ɛ sɛ. ɛnyɛ atie ɛnyɛ asɔfo nyina na ɛbɛyɛ deɛ ba the voice of god ne yɛ no o. wosɔfo no bi na yɛ sɛ wada o. ɛnfa ne ho o. Nkorɔfoɔ bebree se ɛnyɛ Papa adom tiabea nko ara na aba a sɛbe ɛnnɛ yi wɔrekyɛ sika anaasɛ wɔrekyɛ ne nsɔremma adeɛ. Ɛ, asɔfoɔ bi aba atwa mu a ebi kyɛɛ cars ne adeɛ a. Ɛ, Ɛ. Ɛ, Babe Bɛn, ma menka asɛm bi nto wo. Yɛyɛ de asɔfoɔ akyi ahyɛ. Aha. Yɛne asɔfoɔ nante wɔ Kumasi kurodua mu a, ebi yɛ show off. Ah, show off dɛn? Obi akyɛ obi cars ne show off? Masa! ah ɛyɛ ti obi kaa na ɔmu so wakɔ ne mi nyɔm kun nim duni a yama ne ka yɛ si ɛnu kɔm yɛ yɛde ɛyi ma twɛm afɔ gye ka. pɛpɛ bɛ ebi a mi ma kyɛn ba se. ok o ti a se eti sɛ se se kyerɛ bi na papa ne yɛ adeɛ na ɛntene a o bɛ ti na o bɛ gyina wa ka. ɔsɛ mo nka tete ate pɔn na mo nfa so sɛ adeɛ adeɛ kɔ kye na se yɛ papa stage adu te bi aso ɔware fufu aka ɔwɔ abiri pɔn ho a o deɛ bɛ wo na ebesi o bɛ ka. mɛ bɛ wɔ bɛ ka ok in a way deɛ mi.

Ɛɛ, wobɛtumi afrɛ me nkenka susupaku no mu ade so hum kɔsi sukumdayi na ɔkɔɔ baabi. abusuafo evangelist michael antwi aka kɔntɛm feelings nufoɔ nyɛ nkwala dea so ate aseɛ ahwɛfoɔ da dɔfo wei yɛ mo somfo akuruku baba yuka aka apetɔ Ɔdɔfoɔ ɛ mo de hyɛ baako pɛ na na yɛ bo asia ma aka lollipop wo frɛ me ɔlɔle na ɔde ma gye sɔ pɔpo pɔpo. I'm the virgin pastor. Meba Kumasi, mewɔ Nkran, mewɔ Aburokyire, baabi a mewɔ biara, Big Ben TV. Big Ben

ɛna ɛbɛda adi ayɛ dɛ akyerɛ wo. TV station a ɛma educative program, ɛde nkɔsoɔ ba, kyekyere nipa werɛ, ɛhyɛ nipa nkuran. Wopɛ aseresɛm, wopɛ funny videos, wopɛ nsɛm a ɛsisi wɔ man mu ɛne aman foforɔ so nyinaa. Go and watch, go and subscribe. Ɛkɔ so, I love it. Wo ne kɔhwɛ ne sua nyansa, wo ne kɔhwɛ ne fa adepa firi mu. Big Bird TV, ɔmo de da ho sɛ project. Me condemn, my endorse, the best one.

ɔ bibia bibia bibia kɔ kama kama paa yɛdɛ nyame ase ɛɛ ate sɛ yɛhyia yɛakyɛ ɛɛ te sɛ wasa yi new record label ano ɔmo yɛ adwuma ebi sɛ sɛ wada no blɔga ebi sɛ woda so to nom sɛ na nneɛma si yɛ yɛbɛ ɔn sɛ nyame na ɔbɔ yɛ no bibia bi wɔ ne mu bi adwuma bi a wasa ase yi so ne ko bɛ ka sɛ na prɔno so ɛwɔ ɛwɔ ɛwɔ frɛ so ɔte asɛ ɔsɛ fa wo sɛ yɛ adwuma pa ɔsi fɔnsa yɛ adwuma papa eti nyame yie wobɛka sɛ na woyɛ sɔfo ana amamfata bisa sɛ woyɛ blɔga so fɔrasa big bang nyame yɛ nyankopɔn ani gye wo no ko adeɛ ɛsɔ nyame ne deɛ i don't have any problem because menkɔtwe tu anadwo mfa nkɔsi wɔ bi so ɛna menkɔgyina kɔntɔ bi fa ne sika ma me nyame wɔde adom akyɛde adom a ɛwɔ sɛ yɛ adwuma

wɔ wɔ atom yɛ atom a ɛyɛ kasa ɛyɛ nwom toɔ ɛno nti no ɛnyɛ yɛ sɛ wobɛtumi wɔ deɛ gye no akasa aho deɛ wɔ ne tirim ɛde abusa no biribi o ɛyɛ adom ɛda yɛ fɛ yɛfa mfra wɔ a wotumi sɛ wo ne obi di nkɔmmɔ na ɔ wobusɛ na sɛ moansa na ɔmane kɔ moansa no ɛyɛ adom ɛno nti no me fat for me still the worshiper ɛno ntɔ no yɛnya nto hɔ but still the worshiper na abɛwura baabi different na yɛde yɛ adwuma yɛde yɛ adwuma and papa these days um, I think sɛ Philadelphia nkɔfoɔ sɛ woyɛ church member mepɛ sɛ ɛyɛ ɛ ko clear ɛ ma nkɔfoɔ nte ɛnneɛma bi ase ɛ wɔn rɛ ne bɛ
akristofoɔ ntie akristofoɔ problem no. Me deɛ, I, I, I am there to defend the gospel of God. Woyɛ sɔfo na woyɛ ade papa a, ɛbɛma kristosom anim abɛnya mu a, yɛbɛfo aso. Um, yɛ papa sikadom sɛ bi a, ɔyɛ Nyankopɔn somani, ɔyɛ Nyankopɔn dwumani, ɔyɛ ɔyɛ obi a Nyame asoma no, ɛna ɔde ne yɛ adwuma. Ɛnyɛ sɛ mekɔ n'asɔre nko ara na ɛwɔ sɛ wɔyɛ ade pa a mekɔka o.

Ɔka Nyankopɔn asɛm, ɛna deɛ Nyame afrɛ no soso no, ɔno ɔyɛ deɛ Nyame na ɔkenka Philippians 2 5 a. Sɛ ɔbɛyɛ Kristo no ase, get the mind of Christ no, deɛ Nyame atwene. Enti ɔmo a moka sɛ makɔgye makɔ de sika, ebi sɛ deɛ sika yɛde ama me, ah, daabi o. Wagye sika anaa wonnye sika? Oh.

Ah, deɛ deɛ ɔhwɛ me video bi afiri mfiti aseɛ bi a ara yɛ papa kwasɛ wa sɛ ɔyɛ ɔyɛ mpapa ɔna tete me afiri fam na ɔde ɔde ma bɛdu ɔfom na ɔfom a meka anaasɛ menka ɔka so sɛsɛ no wonni hɔ biamu nti woka ɛnyɛ news o oh, daabi daabi daabi me me wɔn ase nyɛ ɔyɛ adeɛ nyɛ ameka nkurɔfoɔ se wo pɛ views nti na ase wo defend nsɛm bi me defend papa ɔde mu sɛ bi a dabi o. aha mesi wo defend nsɛm bi. ɛ ɛ ɛ bɛbɛ maame kasi mi si a mi pɛsɛ mi nya views ɔsi ya o mɛ three seconds mi mi de bɛ nya two million views okay. three seconds wuli wuli ɛmɛ yɛ ana nya nua sɛ mi wura wura mu na mi de mi to akyerɛ ka camera. o da ibi to n yɛ tuntum obi ahɛ. bɛbi dɛ bi gana o ɛyɛ na sɛ bi obi sɛ wo pɛ views Eh, wo dɔn pama mo wɔ mu si a na me mfa me bɛn ma na so na me nyɛ krenkrengrenkreng. Wo wo wo views a me nya. I think sɛ bloggers a so far wɔn ka asɛm fa Papa Adum Kyedua wɔn na sɛ wɔyɛ biribi a wɔn bɛka nyinaa people are tagging you people sɛ asɛ biribi a mo nya firi papa no hɔ nti na asɛ mo kum ho yi ɛka sama no. Wɛ wɛ ɛɛ big bang maame nka asɛm sɛ wiase ne amansan nyinaa mese menim papa adom kyerɛ bi aha baabi a n'asɔre wɔ okay ba me ne papa no nya encounter one on one sɛ ɛda asɛm a woka woyɛ sure oh yeah yɛfrɛ wo baabi a bɛtumi ayi baabi a bɛfrɛ me biara me ne papa no nya encounter sɛ ɛda wo picture sɛ wo ne papa e picture ni a ɛ ghanafoɔ atie me ɛdin ne da so yɛ worship a ɛnse saa nipa bi a ɔse ɔwɔ me picture a me ne papa adom kyerɛ bi ateɔ one on one a yɛma me sika no ɔfa mmra
ebi sɛ wofiri papa akwasi awua hɔ no ɛna wode yawdeɛ bi ɛkeka saa nsɛm bi saa ah na mefiri papa akwasi awua nkyɛ se se seven years ago seven years ni o sɛ afei ne yɛ sɛ wagye membership card ɛwɔ papa adom kyɛdua nti na wokasa mese me mesom kristo ana papa adom kyɛdua dɔsɔ si n'ase anaa dabi ɔno nso yɛ kristo ah ɔyɛ kristo dɔsɔ si n'ase dabi ogu sire dabi ɛyɛ nyamesa wokɔ na sɔndɛ mu akɔfo twene na ɔbɔ dabi ah dabi ɛnyɛ nyame nwom yɛ na ɔto no nyame nwom na ɔto no ah na adeɛ a papa yi wie na hwɛ members a wɔde wɔn agu baas mu ɛbɛtɛ akwadwo nkansa lewi akyi wɔsi ma menka o sɛ no deɛ ɛ sɛ ɛnyɛ atie ɛnyɛ asɔfoɔ nyina na ɛbɛyɛ deɛ ba the voice of god ne yɛ no o wosɔfo no bi na ayɛ sɛ wada o ɛmfa ne ho o
sɛ sɔfo na ɛdi ne bɛɛ deɛ na wo celebrity wankɔ a nka ɛno nso so no ɛwɔ asɛm a ɛbɛka but deɛ yɛ papa steve adom tie deɛ the voice of god huh? buses akɛseɛ bɛyɛ sɛ four or five ɛna ɔma bɛ park a members nyinaa baa bɛwura mu ano ah, aka kyɛm sɛ adeɛ no papa yɛ ne mfiri nyame ghanafoɔ nyae saa adeɛ no ghanafoɔ nyae sɛ saa ntɛm keka na ɔmo ka no ɛna wafira mu menim sɛ nyame adom na ɔde ma nipa no ɛyɛ koko ne ɛkɔ sɛ nsuo gum deɛ a ghana ghana yɛte ade papa bi mpie ma ghana da Nkurɔfoɔ bebree se ɛnyɛ papa adom tie dua nko ara na aba a sɛbe ɛnɛ yi wɔrekyɛ sika anaasɛ wɔrekyɛ ne nsɔremma adeɛ. Ɛ, asɔfoɔ bi aba atwa mu a ebi kyɛɛ cars ne adeɛ a ɛ, ɛ, Ɛɛ, Big Man, ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Yɛn yɛde asɔfoɔ akyi ahyɛ. Aha. Yɛne asɔfoɔ nante wɔ Kumasi kurodua mu a, ebi yɛ show off. ah, show off na obi akyɛ obi cars ne show Masa! off.
ah ɛyɛ ti obi kaa na ɔmu so wakɔ ne mi nyɔm kun nim junior yɛ ama ne ka yɛ si ɛnu kɔm yɛ yɛ de ɛyi ma twɛm afɔ gye ka ne mi se. asɛm a wokɛn wɔ ho evidence. ah ne se ne nyɔm kun nim junior yɛ yɛ ama ne ka ɛn yɛ ama ne ka kuro fom kuro fom ɛna ɛma twɛm afɔ gye na ɔmo asɛsi fɔm. ɛna ɔmo gye kaa no saa kɔɔ fie. But yɛn hwɛ adeɛ a papa adum kyerɛ bi a ɛyɛ ah wa ɛyɛ fa four hundred and seventy billion bíbẹ asɔfoɔ náà mesi yɛ di asɔfoɔ akyi akyɛ o. Ah, ebi nso ka sɛ sɛ sika yi ɛnìyɛ papa náà de na wɔn fam nie company na ɛnìyɛ ɛɛ eh, nsɔlema náà wɔde saa sika no ama wɔn no ɔnfa mmie kɔmpe no na nka wɛ ɛ eh, nsɔrema no nyɛ adwuma wɔ mu because obi wɔ hɔ a two thousand ɔde ma na ɛde eh, eh, na ɔde fɛ akyerɛ wɔ ayɛ expenses asa. sɔfo bi a ɔbɛka sɛ bi asɛ bi mpɛ deɛ n'adwene wɔ fam. o oh, saa. mi na mi ka mi kyerɛ o
n'adwene wɔ fam yɛ kɔmpe na ɛbɛn na ɛkyɛn de papa ne yɛ no. o oh, sa. die wɔn a obi twenty five million wɔn a obi twenty million sɛ ɔnfa nkɔ yɛ adwuma. okay.
papa di kan kyɛ two hundred million ah, tutu two hundred billion. ɛno nkɔfoɔ kɔnsɛn na ɔmo raising sɛ yɛfa ne sɛ individually wɔn ma no okay ah. individually wɔn sɛ wɔn ma mi two thousand sɛ mi gyina hɔ sisi awa mi ah. two thousand mi ma expenses deɛ ɛnso mi nokura deɛ ɛbaako pɛ but obi wɔ hɔ a ɛbɛso no hmm. but ɛkɔyɛ sɛ ɛnna fɔm sɛ ma bie company. eh, workers no de bia wobaa bia two hundred ghana cities ɛnaasɛ bosome no so a yɛma wo thousand ghana ante bia w'ani da so sɛ o oh, ɛso a wokɔ akɔgye pay but two thousand yi obi koraa bɛtumi obi nso de ka ebi a ɔde ka koraa ofie wafiri mu bɛɛ sɛ. bɛbi ama ne ka sɛ mekyerɛ o.
eti nkɔfɔ.
dabiara no midi w'akyi kɔpo. ne yɛakɔ yi nam ne yɛakɔ adɛn na wonkyerɛ me sɛdeɛ yɛsi fa kɔ po no
da bia mede wati ne yɛkɔ po ɛna yɛwo dɛ da bi kyerɛ me sɛdeɛ me nso bɛtumi da wato nsom ayi nam no bi nti papa adom kyɛ deɛ deɛ ɔwɔ yɛ nsɛmfa no ma no
ɔmo nyɛ biribi bible sɛ fa wo nsa yɛ adwuma papa
Bibel, obi nhia fifty cedis de akɔtɔ ice water o. Nanso ɔkɔ asɔre a ɛwom no, yɛse agye se okosi ɛda wei so, okosi ɛda ha. Anaa no a, ɔmo a sɛbe mprɛdua so, ɔmo adi dɛm. Deɛ nti, the reason why a na manfoɔ nte ase sɛ menkɔ papa no asɔre so, metumi ka ho nsɛm.
Wote ase?
Ɔmo kɔ, ɔmo a ɔmo adi dɛm a ɔmo bɔ bɔ ama ɔman Ghana, ɔmo kɔ hɔ yi. Ogyina hɔ kasa na na ɔse monkɔwɛn asɔre conference na munyi one billion mfa mmerɛ me. Ankosi ɛda biara so o. straight na ɔmkɔ yi sika na ɔmde ba ɛna ɔla no sika nso mahu sɛ mode agu table so a ɛkyɛ sɛ yɛyi ma yɛyi ma ɔno yɛyi ma ɛne ti no deɛ yɛ ba pastor bi adom kyɛ bi ɛyɛ no me deɛ wɔhye pa deɛ mɛka akɔpem sɛ yesu bɛba ɛne na aka kyerɛ nnipa nyinaa ɔmɛba bɛ support yɛ nua lɛfɛ ɛna meka sɛ ɔdɔ a philadelphiafoɔ yi na didi akyerɛ kwadwo nkansa no ano ɔden Wɔakyerɛ sɛ adehyeɛ kronkron no, ɔno yɛ adehyeɛ ampa. Ɔdehyeɛ bi a ɛyɛ adeɛ a, adehyeɛ kɔtaa n'akyi. Wote aseɛ? Sɛ ɔdehyeɛ bi a ɛyɛ adeɛ a, adehyeɛ kɔyɛ dɛn? Ɛkɔtaa n'akyi. Ɛkɔbɔ n'akyi dɔm. Ɛkɔbɔ n'akyi dɔm. Ɛti na ahemfoni atitiri. Atitiri na ɔyɛ ahemfoni a ahemafo a ɛbaa no a ɛkyerɛ sɛ nkyerɛkyerɛ papa yɛ papa sɛ awurade ntua bi ade ma members na egu ne nan ase no. Na ɔte sɔfo nan ase na ɔse sɔfo no ate nan ase no. ɔsi yɛ nyɛ na wo bɛkɔ aburokyire abɛyɛ maame no papa na ɔde kusi si woda so sisi asɔfo yɛ n'ase ah de bɛ yɛn nka no korɛ yɛn ka no korɛ ɛɛ that that the street ah that's ɔde wusu ana o yɛn ka no korɛ ɛno deɛ is the truth o ti ase o ti sɔfo n'ase na ɔsi asɔre sika yɛn ba nkɔyɛ asɔre baa.

Yɛsi mi hia mogya, nyɛ ɔkra ne hia mogya. Nipadua ne hia mogya. Wote aseɛ? Ɛwɔ sɛ ofidi nipadua no. Eti mi ka kyerɛ wiase nyinaa sɛ, nsɛm na wɔn keka sɛ makɔgye ɛyɛ ba pastor bi adu nkyɛn dua sika no. Big bang. Yɛ yɛ nyi sika nsa ne akasa. Yɛ nyi sika bia. Na ne wɔfrɛ mi sɛ mɛ gye sika ma wakɔgye. Wafa no wa gye. Ni bɛ si ya wakra. Some boys mi ma dɔteɛ. Sunsum ahoɔfɛ deɛ nyɛ mi ma ahoɔfɛ aba pigment yɛ. Ahoɔfɛ nie ɔfa one ɔfa baako pɛ. Ɛɛ wobɛtumi afrɛ me nkenka susu pɛ kunum ade so hum kusisi sukumda yi na ɔkɔɔ baabi. Abusuafo evangelist Michael Antwi aka kɔntɛm feelings nufoɔ nyɛ nkwalaa dea so ate aseɛ. Ahwɛfoɔ de adɔfo wei yɛ mo somfo Akurugu Baba Yuka aka Apetwo. Ɔdɔfoɔ yɛ mo dehyeɛ baako pɛ.

Ɛhɔ na wubehu nneɛma akɛse a atwa agu wɔ hɔnom. Ahintasɛm a w'ankasa wunhuiɛ no na ɛbɛda adi ayɛ dɛ akyerɛ wo. TV station a ɛma educative program, ɛde nkɔsoɔ ba, kyekye nnipa werɛ, ɛhyɛ nnipa nkuran. Wopɛ aseresɛm, wopɛ funny videos, wopɛ nsɛm a ɛsisi wɔ man yi mu ne aman foforɔ so nyinaa a. Go and watch, go and subscribe, ɛkɔ so, I love it, wo ne kɔhwɛ yɛn sua nyansa, wo ne kɔhwɛ yɛn fa adepa firi mu, Big Bird TV.